Indi men hemmämiziň elimize mümkinçiligimiziň bolandygyna düşündim. Muny ulanmandygymyz üçin biz baryp ýatan akmaklar. Diňe bir zada ökünýän, olam öňden hiç zat etmedigime. Salam gündelik. Baý bir boluksyz zat. Belki psihologyň özi hem ýarym däldir. Ol çyny bilen edil diri adam bilen gürleşen ýaly, depder bilen hem habarlaşmak mümkin diýip pikir edýär. Menem oň ugruna ödüp nädip ynanandygyma özüm haýran. Meni depressiýadan munuň nädip çykarjakdygy meni gyzyklandyrýar. Dostuňyz ýaly gündelik bilen habarlaşmaly diýseňizläň. Bor onda. Salam dostum. Diýmek, şeýle-şeýle. Hiç zat kellä gelenok. Bolsa-da, meni işden çykardylar. Pul ýok. Ipotekany, ätiýaçlandyryşy we çagalaryň okuwyny nädip tölemeligini bilemok. Hiç aklym çatanok. Alaw dünýäsi bu. Özümi saklamaga kömek etýän ýeke-täk zat, maşgalam. Olar üçin islendik zada men taýyn. Psiholog meni aladalandyrýan zatlary ýazmagy maslahat berdi. Meni näme alada goýýar? Yzygiderli gaýgyly duýgular, gorky, ertir maşgalany eklemäge zat bolmazlygy, gaty gorkunç. Bu pikirler halys basyp kelle heläk etjek. Nyrhlar ýokalanýar. Dünýädäki ýagdaýlar günsaýyn erbetleşýär. Ertir näme bolar? Sorag belgisi. Ura! Maňa gowy iş teklip edildi. Duýdansyz, bir baý adam üçin gurlan daglaryň bir ýerindäki bunkerde inženerçilik ulgamlaryny awtomatlaşdyrmaly. Müşderi kyýamat güni üçin gämi barada pikirlenýän ýaly. Ha-ha. Bu bir paranoýa. Ylalaşygy hiç kime aýtmazlyk, işi ýaýratmazlyk barada şertnama gol çekmegi mejbur etdiler. Gündeligime ýazanmyň hiç hili täsir etmez diýip umyt etýän. Gowy habar. Ertir öňünden töleg geçirerler. Doly mukdarda alanyndan soň bolsa ipotekany töläp bileris. Soňundan galjak pulam gaty köp. Ýöne, gaty bir gowy däl habaram bar. Maşgalamy ýylda diňe iki gezejik görmeli. Ýewadan we çagalarymdan şeýle uzakdaky aýralyk hakda pikir ýene-de meni alada goýýar. Gyzyklanyrýan zat, bu paranoid adama näme üçin başga bir yklymda, dagyň ýokarsynda bunker gerek bolduka? Näme üçin willasynyň aşagynda, ýerzeminde däl? Şunça pul çykarýa muňa. Hany muňa düşünjek bolmaly özem. Howa bilen nämeleriň bolup geçýändigini anyklamaga synanyşdym. Hasam bulaşdym. Bolýar, käbir sebitlerde rekord derejede howa betbagtçylyklary bolupdyr. Käbir alymlar asyryň ahyryna çenli tutuş dünýäde temperaturanyň iki gradus ýokarlanjagyny we munuň üçin adamzadyň günäkärdigini aýdyp, duýduryş berýärler we howsala salýarlar. Adamlarda günä bolmasa, başga kimde bolsun? Beýlekiler bolsa howanyň hemişe üýtgeýändigini we hiç hili erbet zat bolmajagyny aýtýarlar. Telewizorda bolsa CO-ki bilen göreşmek üçin býujetleri köpeltmegiň zerurlygyny görkezýärler, salgytlary ýokarlanmagy teklip etdirýärler. Adamlary ütmek üçin täze bir sebäp bolsa bolýar bulara. Emma howa hakykatdanam üýtgeýär ýöne. Mundan başga-da, adamlary on dört ýyldan soň planetada ýaşaýyş bolmaz diýip gorkuzýan, hakykatdanam däliränler hem bar. Ýadro bilen nädogry bir zatlar barmyş, kosmosdan käbir radiasiýa gelýärmiş. Bir çykalga teklip etýärler özleri, adamlar birleşmeli we näme şol, döredijilik jemgyýetini gurmaly diýýärler. Elbetde, bu pikir gowy ýaly göräýmäge, ýöne hiç hili boljak zada meňzänok bu. Müşderä möhleti ýene bir gezek idesi düşürdi. Wah, men ýene-ä dynç alşyz galýan-da. Bu ýerde oturmakdan ýadap gitdim. Gowy zady, aýlygymy kesgi köpeltdiler. Şertnama gutarýança, hatda täze jaý bilen awtoulagam satyn alyp biljekbis. Ine şeýle. Şeýleräk öwrüm. Eh, Ýewa bilen çagalar hakykatdanam küýseýän ýöne. Biz köplenç telewizora tomaşa etýäs bärde. Her gün haýsydyr bir howa betbagtçylygyny görkezýärler, edil başga habar ýok ýaly. Birnäçe güýçli tupan gopupdyr. Ýöne, adaty tupana meňzeýär. Çäkden çykmadyk. Bu ýerde ne üýtgeşiklik zat bar diýsene. Galyberse-de, her kimde gadjet bar. Adamlar ýöne suratdan kamera düşürtýärler-ä. Şonuň üçinem betbagtçylyklar has köp bolýan ýaly görünýär. Alada etmegiň zerurlygy bardyr öýdemok. Ýöne, boýun almalysy weýrançylyklar soňky döwür hasam köpelýär. Şu gün Ýellowstoun wulkany hakda makala duşdum. Onda bir zadyň nädogrulygyny ýazýarlar. Ýer titremeler ýygy-ýygydan bolup başlady. Emma köp sanly teswirlerde, kommentariýalarda bu adaty bir gopgun, howsala oturdylýar diýýärler. Has bir geň zat ýöne, häzirki wagtda bolup geçýän ýer titremelerde weýrançyjylyk has güýçli. Bu olaryň ullugyna, magnitudasyna gabadam gelenok. Howsala düşmezlik üçin hökümetiň maglumatlara kembaha garaýandyklaryny öňe sürýän çärejikler hem bar. Şeýle bolgusyz zatlary oýlap tapmagam boljak eken-aý. Geçen hepde Kiçi Rawlykdaky ýer titreme süýt uçuş şäheri weýran etdi. Ahyrzamanyň öňünden görkezen şol dälileriň materiallaryny tapjak boldum. Emma hiç zat tapyp bilmedim. Ahli sypkylary näme üçindir pozlan. Dürli ýurtlaryň hökümetiniň resmi taýdan antropogenikden başga islendik teoriýany ýaratmagy gadagan edýändigini anyklap bildim. Munuň üçin hatda türmede srok hem çekip bolýar. Näme üçin beýle kyn? Hatda wakanyň bolan ýerinden şaýatlaryň wideolaryny goýmagyny-da gadagan edýärler. Diňe resmi statistika ynanmaly we howsala düşmeli däl diýýärler. Bir zatdan-a gorkýarlar. Bunker doly tamamlandy diýen ýaly. Ýöne iýmit-üpjünçilik gijikdirýär. Hemmeler dargady. Awtomatlandyryş ulgamyny gutarmak üçin diňe dördümiz bolup galdyk. Üçünçiligi garaşýas. Emma bu logistika problemalary bilen haçan boljakdygy belli däl. Maşgalamy görmäge gaty umyt etýän. Dynç aňlaşdyk. Ýewa Markyň syrkawlanyny we iki hepde bäri mekdebe gatnamaýanyny aýtýar. Köp adam keselleýär. Hemmesi hem şol dünýäň dürli ýurtlaryndan migrantlaryň gelýändigi sebäpli. Olar ýalaňaç, aç gelýärler we epidemiýa getirýärler. Şeýle köp sanaw arasynda nireden gelýärler? Serhetde millionlarça adam henizem durlar diýýä. Näme üçin öýlerinde oturmaýarlar? Goý, öz öýlerine tarap ugrasynlar. Bularsyz hem ýeterlik kynçylyklarymyz bar-a. Ýabydan, munuň näme üçin tilwirde görkezilmeýändigini soradym. Hökümet muňa näme diýýä? Emma baglanyşyk kesildi. Ýokaryk ýeriň ýüzüne çykmaly boldum. Ol ýerde bolsa, şeýle bir apy-tupan bar, hatda çykybam bilmedim. Ol ýerde nämeler bolýar? Duýýaryn. Bir zadyň dogry däldigini duýýaryn. Belki habarlarda hemme zady aýtýan däldirler. Pulumy elime bererler. Öýe gaýdanymdan soň bir ýere gitmegiň wagty geldi. Serhetden gaty daşrak bir ýere gitmegiň wagty geldi. Ahyry işi gutardyk. Ýakynlarym bilen duşmaga, garaşmaga takyk edip bilemok. Dört ýyl aralykda. Eý, Hudaýym, çagalar gowy bolupdyrlar. Men nähili ýadadym. Soňky iki hepdäň dowamynda dynç günleri bolmazdan, köp zähmet çekdik, tükeniksiz gutuly iýmitleri, egin-eşikleri, arassaçylyk önümleri düşürmäge kömek etdik. Oňa munça zat nämä zerur bolurka? Bu ýerde çagalara we agtyklara ýetjek zat bar ahyry. Ertir ir bilen uçar bilen gelerler. Iş kabul ederler. Menem doly töleg alaryn şonda we ähli ganatlar bilen öýe uçaryn. Ilki bilen ýegany öperin we bagt henizem bar eken. Biz bütin gün garaşdyk. Emma müşderi gelmedi hiç. Aragatnaşyga çykanok. Oň bilen gepleşibem bolanok. Internet wagtal-wagtal ýitýär. Ýewada hasam goşy zatlar barada ýazýar. Geçen hepdede Dunkädiniň ullugyndaky jöwenek ýagypdyr. Ol edil top oky bilen bombalanan ýaly bolupdyr. Indi bu näme diýsene. Jaýlaryň üçeklerini deşip çykypdyr. Meňkiler ýerzeminde zordan gizlenip ýetişipdirler. Maşyn indi ýok. Ýönekeý bölek metal bolup galypdyr. Goňşymyz bil ölüpdir. Söz ýok. Ýöne indi çagalaryna seretmäge kömek edýär. Dünýäde nämeler bolup geçýär. Şu gün müşderiniň kompaniýasynyň ofisindan jogap aldyk. Müşderiniň uçary güýçli turbulentlik sebäpli heläkçilige uçrapdyr. Bunkeriň eýesi we uçaryň ekipažynyň hemmesi ölüpdirler. Görnüşi ýaly, ofis bunker taslamasy barada hiç zat bilenok eken. Olar biziň bilen habarlaşmagy wada berdiler. Kim indi bize pul tölär? Kim bizi bärden alyp gider? Baý bulaşyp bilipdirnaý. Bu ýerde edil hemişelik bolanymyz ýaly, ofis biz bilen aragatnaşyk saklamagyny düýbünden bes etdi. Halas ediş gullugyna ýüz tutup, ýöne ol ýerde hasam bulaşyklylyklar bolup geçýär. Olaryň bize asla wagty ýok. Ähli enjamlaryň ýangyny söndürmek we köçelere gözegçilik etmek bilen meşgullanýan. çekdiklerini aýtýarlar. Bize garaşmagy mümkin boldugyça gysga wagtda ewakasiýa çekdiklerini aýtýarlar. Habarlarda bolsa, şu ýylky ekinleriň hemmesiniň ölendigini okadym. Şäherlerimizde önümleriň paýhasly satuwy ýyrdylypdyr. Barham ýerleme alýar. Men dälirýän öýtýän. Mende gahar we gazap ot alýar. Jek hiç kimiň bizi halas etmejekdigini, hökümetiň asla adamlar hakda alada etmeýändigini we olaryň indi öz hyrslaryny halas etjekdiklerini aýtýar. Onsuz hem bize bu ýerde kyn. Bulam gaýta ýagdaýy ogurlaşdyrýar. Umuman aýdanymyzda, ýakynda biz oň bilen gowy sögüşdik. Şäherlerimizde köpçülikleýin açlyk we işsizlik başlapdyr. Ýewa agşamlyk hiç kime gapyny açmazlygy we çyrany ýakmazlygy tabşyryp gezdüm. Köçelerde barha köp garakçylar peýda bolýar. Serhetler goşunlar bilen petiklenýär. Açlykdan dälirän adamlar biziň ýurdumyza girmäge synanyşýarlar. Hamana ol ýerde bir iýmit bar ýaly. Bu ýerde bolsa gaty köp konserwirlenen iýmitler bar. Birnäçe onýyllyklara ýetjek. Eý, Hudaý, maşgalama şulardan azajygam bolsa iberip bilsediň. Hiç kim biziň yzymyzdan gelmez. Biz henizem näme çekdigimizi bilemzok. Bu zotdan nädip çykmalydygymyz barada pikirler bizi terk edenok. Oglanlar gözleg üçin daşyna çykdylar, ýöne on kilometram geçip bilmediler. Iň ýakyn şäherçe gaýalaryň boýunda üç ýüz kilometrde ýerleşýär. Öýden bolsa elhenç habarlar henizem gelýär. Bir gün dükanlaryň tekjelerinde azyk önümleri ýitipdir. Ýurt guraklyk we güýçli ýangyn sebäpli ykdysady krizise sezewar bolýar. Derýalar gurak barýar. Hemme ýerde ýiti suw. Suw ýetmezçiligi bar. Kül we ýangynyň ysy sebäpli köçelerde dem almak mümkin däl. Dem alyjylary tapmak gaty kyn. Agyz suwuny şäherlerde kartoçkalarda berýärler. Emma hökümet näme? Hökümetimiz bolsa henizem suw bolan bir derýaň dalaşgär bolan iki ýurt bilen bir bada urşa başlapdyr. Munuň bolup geçýändigine men hiç ynanyp bilemok. Eý, Hudaý, bu nähili erbet düýş. Wah, çaltrak oýansadym. Yssydan erbet zat ýok ýalydy. Emma köpden bäri garaşylan suw gaýdyp gelende şahly gysga wagtlyk boldy. Tükeniksiz ýangyn başlapdyr. Derýalar kenarlaryny dolduryp ondan çykypdyrlar. Hatda meniň dogduk şäherimem suw ýoluna düşdi. Indi bolsa ýolundaky ähli zady ýuwup geçýär. Ýaby bilen gysga wagtlyk jaňlaşyp bildik. Metronyň suw basandygyny, kanalizasiýa ulgamynyň ýokarlanandygyny, kommunal hyzmatlarynyň işleýmändigini habar berdi. Ähli ýerde şeýle bir köp suw awaly gaçyp gidere ýer galmady diýdi. Soň bolsa, aragatnaşyk üç-bäş kesildi. Ol ýerde nämeler bolýar? Görýän welin şäheriň soňky güni gelen bolaýmasa. Ýeke aşak açyp bilsediler. Biri olara kömek edip bilsedi. Oh, biziň hemmämiz adamlar ahyry, adaty gowy adamlar. Birnäçe hepde bäri maşgalam bilen habarlaşmaga synanyşýan, iň eziz adamlam bilen. Şu wagta çenli üstünlik ýok. Hiç kim olar hakda hiç zat bilenok. Ähli habarlara göz aýlaýan. Suratlaryň arasynda gözleýän. Bu bir dällik edil. Doly aklymdan azaşmazlyk üçin dünýede bolup geçýän zatlar hakda maglumatlary yzygiderli öwrenýän. Adamlary Golştrin akymyny saklamak bilen gorkuzýardylar. Onuň belki saklanmagy ýa-da saklanmazlygy bilen bagly doly köp. Jedelleri bardy. Görüp otursak, boljak ekeni. Bir gezek ýöne aldy-da saklanyp oturyberdi. Bu mundan beýläk akmady. Indi köp adamlar öýlerinde aýazdan we iýmitsizlikden doňýarlar. Gar ýagmagy güýçlenýär. Elektrik liniýalary doňýar. Buzluklar Rime ýetýär diýýärler. Ýaponiýaly kärdeşimiz Memora nerw bozulmasyny başdan geçirdi. Düýn Ýaponiýada bolup geçen aýylganç ýer titremesi barada habar eşidenden soň, ýer titremäniň gullugy on bala meňzeýär diýýärler. Munuň nähili bolandygyny bilemok, ýöne ol ýerde hakyky jähenneme meňzeýär. Bir zady anyk aýdyp boljak, dünýä beýle weýrançylygy öň görmändi. Pidalaryň takyk sany barada maglumat ýok, ýüzlerçe million bolaýmagy ähtimal. Biziň ýapon dostumyz maşgalasy bilen habarlaşyp bilmedi. Ol asla tanyş adamlary bilen habarlaşyp bilmedi. Memora şu gün ýitdi gitdi. Hemme ýerden gözledik, tapmadyk. Belki giden bolsa gerek. Nirä gitdikä? Daş-töwerek gaýa bilen gurşalan Jek bilen Aly gözlege çykdylar. Hiç uzak gidip bilmezler. Men olara garaşmak üçin bazada galdym. Bir hepde geçdi. Hiç kim gaýdyp gelmedi. Oglanlardan habar ýok. Ýer ýüzüne çykyp gördüm. Ýere gatyp, yşyklandyryş signallaryny ýakyp gördüm. Ses-seda ýok. Diňe ýaň. Olara bir zad-a boldy. Men ýeke galdym we bu ýerden hiç çykyp bilemok. Bu günki sene haýsy? Ýewa bilen indi bir ýyldan gowrak wagt bäri aragatnaşyk ýok. Sputnikler çagşaýarlar. Daşarky dünýä bilen aragatnaşyk erbetleşýär. Indi men gündeligimi. Apokalipsis, ahyrzaman gündeligi diýip atlandyrýaryn. Ynsanky täzelikleri öwrenip, onda ýazgy goýýaryn. Belki kimdir biri ony bir gün okar. Ebedi doňaklyk öränden soň, köp sanly täze epidemiýalar peýda boldy. Gadymy wiruslar peýda bolana meňzeýär. Olaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tutuş şäherçeleri otlaýarlar. Wulkanyň atylmagy dünýäniň ägirdürli ýerlerini kül bilen örtdi. Adamlaryň ýaşamaga ýerleri ýok, dem almaga zat ýok. Kislota ýagyşlary topraklary, infrastrukturany, we ýerasty suwlary zäherleýär. Iýmit indi hiç ýerde ösdürilip ýetişdirip bolanok. Ýeri gelende aýtsak, uçarlar indi uçmaýar. Olar üçin gerek bolan howa dykyzlygy ýetmezçilik edýär. Sadaja uçup bilenoklar. Kimiň aklyna gelerdi? Hawa, deňiz hem gaharlanýar. Gämiler aýlaglarda tupan bilen döwülýärler. Içden zäherli gazlar ýokary galýar. Çukurlarda, ýeriň çatryklarynda zäherli bular ýer ýüzüne çykýarlar. Ýerdäki kükürtli gazlaryň derejesi eýýäm çopyp gitdi. Depeler we ýollar buglanyp durlar. Hatda çeşmelerdäki suwlar hem köpelýär. Kem-kemden maňa maglumatlar az gelýär. Iň bolmanda azrak bir energiýasy bar bolan şäher asla galmadyk bolaýmasa. Ýel degirmenleri gaty güýçli tupan bilen uçurýar. Gün panelleri karta-kolodalary ýaly ýelleri süpürip geçýär. Kitaplary we mebelleri ýyladyş üçin odun hökmünde ulanýandyklaryny eşitdim. Käbir adamlar adamzada doly garaňkylygyň we aýylganç aýazlygyň garaşýandygyny aýdýarlar. Henizem Ýewany we çagalarymy görjekdigime ynanýaryn. Nirede-de bolsa bir ýerde, bir wagt, ýöne görün, näme üçin bu ipoteka gerek bolanyny özümem bilemok. Olar bilen bile bolmak üçin şu wagt hemme zadymy bererdim. Sputnik aragatnaşygy, swazi, işlemegi bes etdi. Hemmämiziň öň üstünden gülýän Jekiň köne radio toplumy maňa indi geregi çykdy. Men ony aýlap oturýan. Käwagt käbir düşnüksiz dillerdäki sesler eşdilýär. Jany adamlaryň seslerini eşitmek nähili ýakymly. Ýewanyň we çagalaryň ýüzi ýygy-ýygydan ýadyma düşýär. Hemem sorag gelýär, Näme üçin men olary halas edip bilmedim? Halas edip bilerdim ahyry. Men başarardym. Diri galan adamlaryň birnäçe topary bilen habarlaşmak başartdy. Indi düşünýän elbet. Entäk Iki müň ýigrimi ikinji ýylda adamlaryň öňünden boljak kataklizmler barada duýduryş berendiklerine düşünýän. Ol wagtlar bular nähili bir hakyky däl bir zat ýaly görünýärdi. Indi welin faktlary ret etmek mümkin däl. Öň ýer titremeler käbir ýerlerde bolýar diýip pikir etýärdim. Ýöne indi ýer titremeler hemme ýerlerde bolýar. Bir gije gaty şeýle bir gorkuly ses bilen gykylyk eşitdim. Aşakdan bomba, ýarag atylýan ýaly boldy. Men irden hatda daşary çykmaga gorkdum. Diňe agşamagara Jaýryk ýasamaga het etdim. Bolan zatlary görenimden soň aýagym usaldy. Bütin jülge tegelek çukurlardan, diametri birnäçe metrden birnäçe ýüz metre çenli ýetýän çuňluklardan örtülipdir. Ýer edil peýnir ýaly bolupdyr. Bilmedim, Marsmy ýa-da Emmentalmy. Ýöne men hatda düýşümde-de muň mümkindigine göz öňüne getirip bilmezdim. Ýakynda radioda kimdir biri Afrikanyň böleklere bölünendigini aýtdy. Munuň bolup biljekdigine indi men düşünýän. Kenarýaka şäherlerini suw basdy. Tsunamiler her gün diýen ýaly gazaplanýar. Durşuna Aziýanyň suwuň aşagyndadygy diýilýär. Radio arkaly habar berýärler. Meň aňym muňa ynanmakdan ýüz öwürýär. Apokalipsis barada çykyş edenleriň ýaýlym berýän radio ýygymyny tapdym. Indi hemme zada düşündim. Näme üçin men öň muňa Düşünmedimkä? Men hemme zatlary, bolup geçýän zelzelany, onuň güýçlenýändigini görýärdim ahyry. Bu bunkerler, bu akpokalipsis hakdaky gürrüňler, hemme zat öňden görlüpdi ahyry. Öňünden bir zat edip bileris, bolardy. Galyberse-de çykalga hödürleýän adamlar bardy ahyry. Men olary diňlemelidim. Näme üçin beýle kör boldumka? Käşgä ähli zady yzyna gaýtaryp bilsedim. Diri galanlar bilen hepdede bir gezek radio arkaly habarlaşýarys. Bu ýalňyzlykdan halys däliremezlik üçin kömek edýär. Ýer ýüzünde gün-günden biz azalýarys. Kannibalizm indi seýrek zat däl diýýärler. Indi bu adaty zat bolupdyr. Adamlary awlamak üçin birleşýän garakçylar bar. Tutulanlary gowy bilýärler. Adyny eýmenç adamlar. Emma köp ýyllar üçin azyk üpjünçiligim bolmadyk bolsa, meň özümi nähili alyp barjakdygymy bilemok. Indi öwüsýän ýagyş, ýaban şemal sebäpli Açyk meýdanda bolmagy mümkin däl. Bu hasam çägeli tupana meňzeýär. Ýekeje tapawut, bu gün radiaktiw bolup görünýär. Oňa düşende, çynlakaý radiasiýa şöhlelisinden täsir alýarlar. Wulkanlar köşeşenok. Häzirki wagtda planetanyň haýsy böleginde atylýanyny hiç kim bilenok. Gije gündiziň dowamynda asman kül bulutlary bilen örtülýär. Elmydama gije ýaly, hemişe garaňky. Ösümlikler gün şöhlesiz ýaşap bilenoklar. Ýer çöle dönüp, çar reňkli we ähli ýer ýalaňaç boldy. Şeýle hem fitoplankttonlar halas bolup bilmän ölendigini aýdýarlar. Okeanyň suwlary ajy we iýiji gazlar bilen doýan. Suwda indi ýaşaýyş ýok. Atmosferadaky kislorodyň derejesi yzygiderli peselýär. Radiodaky adamlar köpden bäri meniň dostum boldy. Ýeriň ýüzüne çykmazlygy maslahat berýärler. Sebäbi derinde ýanyklar döreýär diýýärler. Megerem kosmiki radiasiýa akymynyň bir görnüşi ýere urugýan bolaýmasa. Neandertallar şeýle radiasiýadan goranmak üçin ohra çalypdyrlar. Bizem şeýdip ony çalyp başladyk. Dogrusy, munuň hakykatdan peýdasy ýok diýýärler, ýöne hiç zat etmezden gowy. Güm-gotadan getirýän güýçli şemallar ýerdäki kerpiç binalary göni manyda ýok edýär. Diri galynlar ýerzeminlerde we katakombalarda oturmaly bolýarlar. Ýene bir geň howp peýda boldy. Uzynrak wagtlyk daşary çykmagy karar berenleri köplenç ýyldyrym öldürýär. Indi ýyldyrym çakanda zyrmasyz bolup geçýär. Asmandan diňe lazer ýaragy ýaly urýar. Indi näme üçin ondan magnit meýdanynyň gowşamagynyň näderejede zyýanlygyny aýtýandyklaryna düşündim. Pikir etseň, bu edil gaty uzak wagtda bolup gelen ýaly. Gündeligime ýazmak kynlaşýar. Yzygiderli kelläm agyrýar. Bu bellikleri kime ýazýandygymy özümem bilemok. Diri galanlar edil şuňa meňzeş bir gaşbatalgalarda we bunkerlerde galypdyrlar. Hytaýlylar başga bir zady gurmagy başarypdyrlar. Emma ol haçana çenli? Radio efirde doly sessizlik. Bu planedada henizem kimdir biriniň diridigini ýa-da ýokdugyny bilemok. Bunker-de gaty gyzyp başlady. Diwarlar yssy, yzygiderli gyzýarlar. Kondisioner ulgamy işlemeýär. Yzygiderli yssy bolansoň, ýokaryk çykyp, işigiň gönüginde oturmaly boldum. Ýa Rabbim, meni bu ähli zatlardan halas et. Men eýýäm ölen adamlara göriplik edýän. Bu hakyky dälilik. Men diňe oturyp ahyryna garaşýaryn. Näme üçin öňden hiç zat etmedimkäm? Käşgä şol nokada, bir zady üýtgedip biljek bir nokadyma gaýdyp bilsedim. Men şol wagtlar nähili samsyk bolupdyryn. Bunkerden çykdym. Indi ol ýerde oturmagyň manysy ýok. Asman mämişreňk öwrüldi. Gorizontda. Ullakan şöhle saçýar. Günbataryň bir ýerinde Günüň dogýandygyny duýup bolýar. Kelläm agyrdan ýaňa ýaryljak bolýar. Ýer titräp we içinden ýarylýana meňzeýär. Hemme ýerde lawa. Ýakyp barýan bug tolkunlary gaçýar. Silindrda kislorod gutarýar. Bu soňy. Bu soňy. Konteýnere gündeligimi goýdum. Ýewanyň gözleri. Bagyşla, Ýa Rabbim, bagyşla. Bagyşla ezizim.